Wuert. Merci, Här President. An Däitschland kurséiert ëmmer erëm dëse catchy Slogan vu Sozial ist, was Arbeit schafft. An och zu Lëtzebuerg schéngt et mer, wéi wann dëst de Credo vun de meeschte Parteien ass. Ech ginn d'Gefill nämlech net lass. datt een domat engem Ideal noleeft, engem Ideal, wat u sech net méi zäitgeméiss ass, nämlech deem vun der sougenanntener Vollbeschäftegung. Fir eis Piraten ass net sozial, wat Aarbecht schaaft, ma sozial ass, wat manner Aarbecht mécht, méi Fräiheet a méi Selbstbestëmmung schaaft. Här President, d'Covid 19 Kris huet innerhalb vu kierzester Zäit dofir gesuergt, datt d'ADEM am Mount Mäerz 3.142 nei Dossiere fir Demandeurs d'emploi huet missten opmaachen. Dëst entsprécht enger Hausse vu 25,2 Prozent par rapport zum Mäerz 2019, e Véierel méi. Dësen Ustuerm un Demandeurs d'emploi huet virun allem domat ze dinn, datt Chantieren uechter d'Land Jo hu missten zoumaachen an d'Aarbechter, déi gréisstendeels Interim do geschafft hunn, keng Aarbecht méi haten. Här President, ech mengen, et ass wéineg verwonnerlech, datt während der Kris de Chômage an d'Lut geet. Mir Piraten sinn an éischter Linn frou, datt mer duerch de Lockdown an d'Mesuren, déi geholl goufen, evitéiere konnten, datt nach méi Leit dem Virus zum Affer géife falen. Jo, Chômage ass schlecht, mee d'Gesondheet ass awer nach méi wichteg. Datt mer haut hei iwwert de Chômage schwätzen, gëtt eis awer och d'Méiglechkeet, eng weider Kéier op d'Transformatioun, déi dem Aarbechtsmarché net nëmme bevirsteet, mee an deem mer schonn dra sinn, hinzeweisen. Ech hunn ugangs de Slogan Sozial ist, was Arbeit schafft. hei évoquéiert, an ech mengen, et ass un der Zäit, datt mer eis iwwert aner Aarbechtsmodeller Gedanke maachen an net weiderhin blann dem Zil vun der Vollbeschäftegung hannendru lafen. All Hobbyéconomiste weess, datt de Chômage frictionnel eng natierlech Erscheinung vun enger Maartwirtschaft ass. Mir wäerten d'Vollbeschäftegung also ni erreechen an deementspriechend och dat soziaalt Versprieche, wat mer duerch de Slogan Sozial ist, was Arbeit schafft net aléise kënnen. An eisen Aen muss ee sech wierklech froen, wéi laang mer den Taux de Chômage nach kënnen als fiabel Referenz fir e gesonden Aarbechtsmarché huelen. Mir wëssen, datt duerch d'Transformatioun ganz nei Aarbechtsmodeller, ganz nei Beschäftegungsstrukture sech erginn hunn. A mir wëssen och, datt eng ganz Rëtsch Leit natierlech net an de Chômagezuelen optauchen, well se a Mesures d'emploien a sou weider dra sinn. D'Defie vum zukünftegen Aarbechtsmarché sinn enorm. Mir wäerten deen Challenge net kënne gewannen, wa mer nach wie vor an der Logik vun enger Aarbechtswelt, wéi se am nonzéngte Joerhonnert existéiert huet, denken. Mir mussen nei Weeër goen. Weider am Schema vun der Industrialiséierung ze denke geet net duer. An, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wéini ass den Zäitpunkt dofir besser wéi bei der Sortie de crise? Här President, ech hu viru kuerzem hei am héijen Haus vun de sougenanntene Bullshit-Jobs geschwat. Dës Jobs wäerten an Zukunft, a vläicht méi séier wéi mer mengen, zu engem groussen Deel ewechfalen. Se wäerten automatiséiert ginn. Se wäerte keng Leit méi fannen, déi se wëlle maachen. Mir hunn et beim Teletravail gesinn, wéi séier d'Digitaliséierung kann dozou féieren, datt ab eemol e Paradigmewiessel stattfënnt an der Aart a Weis, wéi mer schaffen. Keen hat sech erdreemt virun dräi Méint, datt op eemol esou vill Leit vun doheem aus géife schaffen, datt dat méiglech wär. Här President, de Chômage ass natierlech e grouse Problem. E stierzt Mënschen an eng prekär Situatioun ouni Perspektiv. Ma ass et wierklech d'Léisung, d'Leit Interim schaffen ze loossen an hinne mam Slogan Sozial ist, was Arbeit schafft virun d'Nues ze halen? Fir eis Piraten ass et héich Zäit, datt mer iwwer alternativ Modeller nodenken, déi kapabel sinn, sech un den digitale Wandel um Aarbechtsmarché unzepassen. An et wäert Iech wuel kaum wonneren, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wann ech dobäi ee vun eise Projets phares évoquéieren, nämlech d'bedingungslos Grondakommes. Dëst ass ee méigleche Wee, fir eebe genee sech op dësen digitale Wandel anzestellen. Här President, d'Coronakris huet de Chômage an d'Lut gedriwwen. Jo, mir kënnen eis doriwwer austauschen. Mee schlussendlech musse mer déi richteg Léieren aus dëser Kris zéien. Mir mussen dofir suergen, datt d'Mënschen an eisem Land an an der Groussregioun zu Lëtzebuerg e modernen Aarbechtsmarché virfannen, deen net den Job selwer als ultimt Zil gesäit, mee d'Kreativitéit an d'Fräiheet vum Mënsch an de Virdergrond setzt. Dat Ganzt bei enger gerechter Bezuelung. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert.